wetin dem say dey happen to uh, this guy get one thing una dey see online about this guy uh, this boy wey dey sing lighter i dey see some some information wey people dey say lighter na na hundred k na dey charge for event now say lighter many of una don see that thing the, the thing i dey see am for blog Dem say lighter, lighter na na hundred thousand naira na dey charge for event now. All those things. Bro, we not pray make life reach that point for anybody. Oh. Not pray. You know that kind to be say you don't dey up before now you got it down. People be some of them don't laugh together before. They call they mock you. Uh-huh. People don't call you boss before call they tell you Safa get up for Shemika sit down. That's not the worst point of life when my will fit day. But make I tell you say that thing wey that thing dey wey that thing wey dey trend about lighter that thing eh me I no believe that story say that guy dey charge hundred thousand naira. Only the shirt wey you go wear go that place the event na how much na people wey you do good for eh na dem go spoil your name. Na why as I dey here now my current booking fee I dey charge five million If I know you well well, say I know you, say maybe uh, you dey you the person wey you pass come na my own close person, I fit consider come minus five hundred k go charge for four point five million. Then many people dey come dey look am like say eh, gege you you too dey do this one, you too dey do this one. But at the end of the day, in the early stage of my career, I realize something. All the show, all the event una go when when I compromise say um, na my guy make I go, na those show I take collect disrespect. Because one thing I, re I realized recently, people, all these show organizers, they, they rate you according to how much where they pay you, where they charge you to come the event. So anytime maybe when you compromise, maybe you do am because of say the person when they reach out to you, because many of them not get your number, they don't know you. So they go reach out to fellow uh, close people. And you know you can't compromise, say, I ah, get now, I beg you, now my guy they do am, I beg just call support am. They fit just credit you like maybe uh, maybe logistics money, maybe just say come. And you now not be your money where you dey charge be that to you do am because say you want sup your guy now where reach out to you now your close person you call go. If you go for that money, my brother, you go regret why you go that event. Because they go treat you according to how much will they pay you to come that place. You now you are there to support, but them they look and see they pay you to go that place.

that person now na dey spoil the boy name now say na 100k dey take dey book lighter make una dey understand things this world dey some people they just wan bring you down some people they are concerned for this life na to bring you down once they see say they come dey spoil the mind of other people once they no fit do am alone say they no fit bring you down by theirself misinformation misinformation

Many many things about life, not be even say money, many many things about life. Now wetin dey help me till today. Just you want you, you no fit bring person down yourself. You go dey recruit other people make dem join you to spoil people name. Na wetin many of una dey do. Somebody say make I reply Sada boy. She person already heard that career. What I want reply her for? That girl that already she don't that chapter don't go. Me I dey live life with chapter. I dey if you dey tell me I go reply Sada boy. She person will be say I don't already leave behind. Me, I no dey live my life. Me na stage I take dey live life. E get wetin dey matter to me, uh, dey dey mat- eh, dey important to me at every stage of my life. At this stage of my life, no be Sada Bosh be my problem, no be she be my concern. I don defeat that one. E just be like say you say make person go repeat primary three. eh person wey don dey primary five you say make you go repeat primary three for what purpose to, to go and do what life na sharp time una understand all these things that phase of my life don go that my sadaboj and that song wey na drop na evergreen go club everyday sadaboj toto e no get anything wey sadaboj wan bring wey go fit counter sadaboj toto how i mean if una need to understand say me i no dey see that girl as enemy i like her

Hey, she's my love. You know, so when she posts the song, I repost the song for her. I, I help her repost the song because she too, she still get career. I dey pity her say, you know, since as I- people love me well well, and I be the only person wey be say, as I dey here like this, eh, you know, say normally, even as Davido dey,

When last you hear from Sada Boy, no be this song wey she drop about me. I no want to say Obi say I can't go do am again. Make, no, make she also me and person Obi say I dey I always advocate for make girls go dey work. I can't see Sada Boy Obi say she dey use social media to her advantage, say dey make money for herself. You say make her end her finally, make her make her perish her finally. No, now. No, I no go do that one. Mona see later, make she see get her shine small. na so I dey live my life. Na why say when she release the song, I post the song for my story on IG, on TikTok, on Facebook, all my platform, WhatsApp, everywhere. I post her everywhere to support her. Because she not really bad. Me, I dey, I dey see through people. I dey see through people. Now you will not dey, will not dey understand social media. Now you, I dey see through people. That girl no, that girl fit even dey give her boyfriend money steady because she's working. Facebook is Facebook dey pay her. She dey get brand deals.

and dem still dey single dem no dey see husband marry instead make dem come and talk say ah to see man hard o dem no go talk am o dem go dey go prayer house go dey pray for man but for social media dem go dey tell their fellow girls say eh go and be independent go and work this forget man man na this na so dem dey be dem go dey preach rubbish on social media na so woman be woman sabi deceive her fellow woman but man no dey like that

any anytime wey you dey see this guy small boy o this boy never even if he even don reach eighteen sef na God abeg e no get any day wey you no dey see this boy na with different different girls every time una dey see am na different different girl I call am one day I say come bro I call am say come we no relate o but na my community boy I just call am say come I say you see this life una dey wey you dey live now, where your age mate dey dey dey work now, you you carry all these ones dey follow body, you go spend your for your mind now you feel say you be big boy you get level. All these girls now few years from now again now na all those your guys all those your age mate dem wey dey hustle na dem go dem go end up with those boys. Dem go leave you dem go end up with those boys. One of dem go end up with those those ones wey dey work wey dey focus on their dream now wey dey focus on self development self improvement na those people those girls go end up with no be you wey dey front them now go and work i talk to her to the point wey be say hey, for her to even continue to waka follow the girl go sef e come dey even dey hard her i come tell the girl say make the girl dey go say e go come dey play i go advise you so that tomorrow if your life spoil You go talk, ah, Gege really tell me this thing, no. Na be that I know when I know they talk. So the last comment of a fool, if to say I know before, I for listen to advice. Na be the motto of Gege University. I die know the last comment of a fool. Cause that time now when you dey cry, now nobody go dey there with you again. Cause they tell you before you know here, now you decide, now you choose. Say now this part you won't follow. Now when the nemesis and the consequences don't come, when you dey regret your life, we not go dey there. four things we wan start lesson now four things you su you suppose know about relationship as a normal young boy wey don come of age. and remember like and subscribe. or else.